Inche chairman ya Nurses Unionist Kisii County Branch. Yes. All right, karibu sana ase estudio tobe tokonyara gosanga ase oboamo ema mbuya rero. Around aa eyarenge omotienyi ah, o ikomi gose ikomi na rimo? Ikomi na rimo. Nario mwararetie omogiro. Korende baada ya rituko babe iga mokoreti matuko abere mogakora omogiro. Inche nkamanya mwatwarire okoigwana lakini ase engambo yaito togateba ng'a eh, ngochi more gotwara long term solutions. What happened or what is happening? Bono tiga tochake buna omogiro twachiete omogiro motienyi ikomi na rimo omwaka oria. Items chi'obwate ase omogima oria chiarenge isano against the county government. Eeh, chiarenge echiri chi'echiega, notoinyore? Eeh, nabo nkobainyoria.
Echiarenge as follows, number one, to implement the

Lakini ecounty government of Kisii egenderete gotumia obomanyi bwabo ase ogokonya abanto baito ba Gusii, lakini gegoika ase payslip tebwati any meaning ase bare. Ekio gekoirania morale ya abanto baito ogokora egasi naende abanto bande kogenda esukuru. Namba inye togokwana egento gekorokwa salaries delays.
Na namba isano togokwana amang'ana akorokwa.

Mwabwate ebiikaro biane mogatebani ng'a ekero togochia konyara gotwara egeikaro n'etimu eye iga ye y'ecounty, there is that bare minimum toraganie babe bakonyara gotwara, bagokora eke na eke na eke, sisi tunamaliza mgomo. And I'm sure mwarenge gocha gokora mogomo onye mbaraba bare minimum, inki naki babarierete chiira na

Promotions mbatemete gokora chia competitive yaani chia common cadre around 500 buna chairman atebire bagaikerio naende tari chionsi ba implemented because abanto mbabwate amarube nyomba irube riria ritaraba implemented rirorekane ase payslip togocha egento kende nateba.

Mpaka emedical insurance cover eye bachete gosoki almost chando lakini naende still nebwate changamoto teri buya igo. So among these things twachire konyora ng'a eserekari egokora aganto gete ebinto ekero yabatebi mo yabang'aina. Naende actually ntagete gotebia omotegereri ng'aki ekero okorora abanyagitari bakoenda omogomo. Igo eserekari nero yagenda omogomo because okonyora ng'a yasariri chingaki ntori tayari kogwa gokwana either bachibe ebacha gose mbagotaka gokwana egento kere ekeene buna bono roche intwe ebi batong'ainire ebi nebinto ekero twatebete ng'aki twaigwananire nkobikora bare togateba tiga twende torwa aria abananchi so that mbateseka lakini naende bono baikire eebachire so ntibaikereti binto ebi bionsi buna bono iga. Ase ese abange bachire isiko abande ba retire abande mbare bakwete bataraba replaced so okogenda efacility kwanyora ere ase ere eyemo still nachiete akaira chireport gose oira ochi koyia amariogo gete enyagitari esiekire omwananchi kagoika ororo onyora ng'a enyagitari nurse takoreti ki taiyo ochaka koumana ng'a enyagitari oo enyagitari eyito teri kazi nurse taiyo agocha nsa sita and is alone. But the government teri teri rochi gento ekio ase ekio, onyore buna ekero bako employ, ba subject more employment to other departments chire lesser than the health sector, bono kwanyora ng'aki they don't value naende abanto aba mbasumbogeti sana ase eng'encho ng'a mbari koba treated igaa, kai tiare echiemo koigwa bagotogia chinyagita they they are not treated there, ebabwate chi insurance ekwende yaye moka beta up to ten million. Akorwarigwa gakani, bande bane bakorwarigwa isiko. So ebimondo ebi manyire ng'a nabio gose na ebiemba bimanyire, nabio bikominyoka KTRH biaminyoka iga akwende, bamanyete ng'a they are not, tiga bagende gochia agwo onye bagoku bakwe. Wow, okay, now toche ase issues that you feel ng'a echi iga nchiarenge addressed, na chitwamentire na echi tobwate bono iga, bigokwa omotu naende, in fact mochake omogio? Omogio nochagete. Ee, abanto bare enka pi. Mpaka toigwanane naende bono ntori gochia gokora mogomo ekero twamanyire ng'a ki, togodeal na abanto abarimo. Omanyete, nursing is a profession, by the way, abanto neri batana komanya, it's one of the profession ego take long time ekero ogosoma. Edegree okoenda five years. Diploma kwaenda three years and a half. Manya omonto ore esukuru ogosoma, omonto onde okorete gose ng'aki asomete ocha kogoisaransera gokong'aina. You can see toisaransete bono iga tore strike they are not thinking anything lakini abanto mbagendererete gokwa so which is bad. Omogomo oyo ntorigochia kong'ainwa.

Eh twatemire Joan gotema gokwana na ecounty government eproblem ere ororo bono iga nabo ndatebe ng'a eproblem ere ororo abanto batakiri ba bakorerwa decision making from one person oroche tobwate eboard, eboard ribaga egoisaransa ekore ebinto biaye eganyete etebigwe either from the governor ng'a promote abanto fifty. Eminista ribaga ekorigeria ng'a abanto bare edepartment yaye mbaraba promoted atagete ache koboria egavana ng'aki ndotagete otopromoterie abanto yaani everything ebarigereti baborie omogavana so sometime ngochia komanya ng'aki omogavana natageti authority the department chikore egasi yabo oroche na tware toisaransa twa discuss igoro ya promotion with the board. Ebodi emo goikaransa yabata ingo tema tori gokora. Ekogenda ase omogavana, omogavana obatebi kare aratige ebinto ebi kare abira ng'ora. Three point six billion chire chire idle in the bank chitagete koba withdrawn to the central bank chirane gochia ororo. Naende nigo otagete batebigwe. So ebinto ebi bionsi pi oise korigereria.

Bodi okonyora ng'aki timaeti ng'anki ebwenerete gokora ase ngaki gete. Ebwenerete gotwara data from every department abanto barenge batakerwe koba promoted. Batoma counter ase emburi yaito chibesa echio. Togocha ebinto biri buna employment ebodi ebwenerete komanya ng'a deficit ki chire ase chi department ya budget. Ebinto ebi bionsi twaisana nse twakwane nabarabwo. Lakini ekero okorigereria buya, banto aba mbabwati bagarie ogotaka gokora ebinto biao, ebaganyete batebiwe ng'aki, genda mopromote abanto. Eki noro ore omochando. Naende, nabo toika twagamba torora ng'a ntoigwanana, lakini baika ase egete, gose bagotebiwa ng'a yaya, Egasi ime okateba ere yatakeire mokore, tiga go promote abanto abwo karagenda gento gete. So onyora ng'a we are behind ebinto ebinge. Chi county nchire ororo bono nigo ntagete kogoteba ecounty buna Machakos, ecounty buna Kiambu, echietare ase amang'ana yoko yobonyagitari, Bono tosie ng'a aba eboard yaito tokoranyire erakorerwe bench marking ororo so that bamanye ng'a nki bagokora ekiagera omonto togo blame nonye ekero buna bono tore isiko iga the problem is the board ebwente gento nkeiyo tokominyokani ng'aki egento gioka tora excuse eboard rirogondia nyagitari. Enyagitari yagure takiri kwagacha ebioka ebi ntora complain lakini amang'ana yogo promote yokoriika yo mpaka nonye ne chitraining mbana gokora oyombe naro oboria abwo igoro ye chibesa chia 2020 chibesa chia 2020 December nchiasogete isiko epayslip
manya ng'a chibesa echi mpaka bono eserikari eriete. Tebwate any explanation ng'aki chibesa naye chiachiete. Mpaka emetienyi eye yonsi monto narorire eserekari eriete emitenyi mpaka etano. Mbabwati any explanation. Bono ekero okoboria ebinto ebio biarekana ng'a kero kende tore ababisa b'eserekari. Nonya na abanainchi abategererete. Mbaigwete ng'aki ebinto tokoboria tari tokoboria bobe. Noe ninka aria bwogo abana nkobapromotia ore omwana kwamokiini kwamogongi kwamotigia komogongi. Korwa kwamoire esukuru gokoikia esukuru okora ng'a obeire ngaki y'okoaroka kwamoira bwaroka that's a promotion oka omwana omwana oyo mpaka oiko okora ki? Onyioma okonyioma ogenda bwoye it is the same nainto kwaigwa epromotion gwasoka ebiwango kogenda kogenda omosara oise korigereria Joan.

Ntebi chibesa chinde chigendete gogo chitarakanwa chia December ebanki ngogoakania ere interest tari ng'a nkende chibesa echi noo chire chionsi pi eserekari echibwate but bono omochando ore ng'aki gavana ngoakana tore chibesa chia eroni ogoteba yakana baenda bakana. So omonto aise aransete inte office akore chibesa chie serekari but tanyoreti ng'a chibesa ngoakanwe chire timely, tamanyeti ng'a omosara ngoakanwe timely, oroche bono iga mpaka abanto bande barosirie moyo ng'a it is better obe omonyabiasara ogokora ebinto biago kobua koba omonyagitari ekero onya koganyerera omosara. Omonto origete omonto bwebiabi biokoira egoika engaki omwaka ne chibesa chiaye kwanyang'ata okoa chibesa ogokana so ecounty government yaito omochando noro ororo timaeti ng'a abanto aba they were not expertise ase amang'ana a human resource ekiagera ekango ntori isiko bono iga oroche oe abanto chipromotion oe abanto omosara SRC ere korwa ng'a Salary and Remuneration Commission ekarusa akire omotienyi osaba ng'a abanto aba kera omonto amentu akabesa akabesa akabesa mpaka abalimu. Abanto bande babeire yabeire yaikeranirigwe buna abalimu lakini intwe iga Kisii County ekaratasi eyio okakonya implement yabeire omochando igo batagete babori ng'aki gavana riruba ndira ng'aki tokorikora. Timaeti momochando bono nase eng'encho nkaba nobwate chinguru kera ase mpaka ase omonto atakeire gokora egasi. Yaani risakara riria rire korwa Nairobi implement yasinyire. Egento kende omo chairman ateba igoro ye CPA ekwanire igoro tokaigwanana ng'aki ebe implemented mpaka esrc yarure rirube ng'aki titobwati mochando chibesa nchire oo abanto aba bakanwa. Kisii County Government ekoba emiujiza ase bare. Bono nsinyire ng'a nki eke? Ng'ai Nyasaye iga ng'ai twaragerereti buu iga nekono ki eye abete mpaka totarochi ase tori gochi. Joan ntaete kogotebi buna intwe abanyori tari ngofoto. Narigereria aria egaseti, egaseti ya rero tari ng'a nkong'aina erinde. Kisii County ere the last number five gochika ase amang'ana Onsi Development kera egento ne chibesa nkoirana chire chikoruku 3.5 billion gochira igoro Nairobi ng'a Kisii County tebwati mochando na besa bono iga amagenderero taiyo tiga chiirane abanyagitari tore para nomonto ngokware ase eng'encho yobonyagitari botakoreti ki? botaiyo. Naende chinyagitari chiaito ntoete goteba Joan intwaetete intwe abanyagitari goeta Omanyete into ebinto biria mbire toikomanya, omanyete ekero togoteba chinyagitari na obosooku sana enyagitari, nonya na erangi ya ane goakwa, enyagitari chisaregete chinchafu, lakini omonto goteba ng'a am the minister of health, obosooku sana. Ekero twaika under national government, chibesa echi chiagatomirwe gocha efacility, enyagitari erosirie ere buya, kera egento kere buya.

Ne chitoro chitoro chire nonya nyamira ne chitoro nchire oo tiamanyete iga ne emechando chiamani chi county echi omochando nyamira nkorera abande totari tobakwanire aye omori nere okorora omogabana ororo anywete esyrup ya piriton araiyo bono ochi kogona bare emechando nero mh.

Aro ntaete goteba Johani, eke negento ekebe, ng'a omorwaire agocha nyagitari yokwa, ase eng'encho omonyagitari ataraikiranigwa amagani aye. So, manya ng'a barabwo mbakumeti bono igo ase kogenda ne chihoteli baisaransete bagenderete ko discuss ebinto ebi ng'a bagoeakana chibesa, tore isiko omorwaire ogenderete gokwa. So, ntoigwete bobe nonya intwe, ekiagera omwanainchi naumiete, Lakini rende, mbagokora ebinto ebi bwango toirane egasi, bairane, baiche nonya nere tokwane nabarabwo, toigwanane, we will go back to work. Tari ng'a nechibesa chiboete gose noku naintwe tokong'ete, ng'ani ekero oroche tore isiko igo ng'a nabwo basinyirwe ko koigwanana naintwe, ntori gosoka bosa igo, but rende ntoigwete bobe buna intwe abanyagitari, because abanto aba bagokwa, mbanyorire abande bare abairi baito, naende it looks bad, eh, eke negento ekebe.
Well, Paulson, mwateemire goikera the people from management motebe gokwana nere gose mbitango ki mwaetire bakamwamuire ng'a nki aba if the only language bakoigwa nomogomo tiga togende omogomo. Mbitango ki biabeire bakamwamuire ng'a aye nigo ogiagera intwe omogomo? Buna secretary ateebire, echi ne chiserikari chiria chia county government.

Goteba naki yaya amagana ya mobwate nare genuine, inche toikaranse toyagayane tokore naki kiagera tesi twaikia yachakire. Ne ebinto binde kwagorwa bia nyamira ntogotaka gokwana nyamira because nyamira nobwate abarai babo but nekende naki nonsense baito nabo they are suffering eh they are suffering nonya okobua nabaigwananete still there is a lot of suffering na nonsense ba nyamira. Egento kende togana goteba buna the compromised care to the patient, yaani ogokora rigochia ase omorwaire okomia mono. Ase enyagitari edispensary ebwenerete gotwara abanyagitari sita gose bana minimum, ebwate enurse eyemo. Bono iga nurse eyio buna gokwana eye ere almost saa tatu tarai saa tatu taraika gasi, which means omorwaire o- orwarete korwa botuko otagete koraminyoka aria aranyora first care, amanye kora ng'ai agosoera gochia tararorekana. Which means neserikari egendererete twatete na babwate opportunity to employ eserikari eyachete in a platform to help people ekonye abanto e employ buna togokwana iga serikari tera employ na omonto oyomo togende KTRH nere nyagetari ere natorigereria KTRH buna estructure yabo ere there is new gento nkio kiarosirwe gokera kegeni toratebe naki for the first two years chia eserikari eyasoete. Gento kere kere ekegeni, gento kere kere ekegeni. Nase ase twarenge a thousand, one thousand two hundred, ekero oruseti US chire na contract, one thousand two hundred bono iga tore nase ase eight hundred, which means nase ase four hundred barusiwe system on various issues, either dismissed,

Nebwate emechando emenene.
Rora, etambe omwana wao kegima omwanche omorigererie o KCTV ogendete kobwatia omorobire bw'enyoni emambia ya rero ime y'estudio nigo mbwate abateresa ase estudio, oyoiga nomonyakerogo bw'abateresa ase orosagi rwa Gusii, na oyoiga nomoteneneri bw'abateresa, aa, gose omoriiki bw'ekiombe ki'abateresa ase orogombo rwa Gusii. Na nigo babere bakonyara koraria omobiro obo, oyio obe tokonyara goika agachia tariki ikomi na isato ewiki eye iga,

Alafu Reverend Richard Isaboki Musethi agoteba ng'a following you live emambia ya rero now these are nurses narorire baumokire riga kabisa bagendete gotoma chiujumbe emambia ya rero ase okonyara koorokia ng'a we are really disappointed na ntotagete amaremi aito gose ebirero biaito bibe bikonyara gotegererwa but now ekero mwabete mokonyara gochaka omogiro I'm sure you don't just wake up one morning mwateba ng'aki

Ok with this one intwe ntotageti support korwa any other union because our demands echire tofauti na abande naende egento kende nkeri ng'a mosie kogenda omogiro more mwensi amo eserekari ndaisiere gotumeka abamo babo koba kobasebererania nabo ekorangeria aba iga ebate ng'a twabaeire egento gete inwe tiga aba iga so. Emaganya ito are tofauti nayabo. Abarabwo buna bono King Kobzars nkorenda bare omogomo tarehe kumi na tisa. Amagani yabo are tofauti nayaito. So egento nkeri ng'aki ekero abande bakorenda omogomo onde taiyo otakeire gochagia abanto. Tochi buna bono tore omogomo onde taiyo otochagia naintwe onde taiyo okobachagia. Na service chiria bakorwa. Onde tari ogosoa o interfere buna bono ase kogenda nyagitari, clinic officers gose doctors mbari kofa services chia nurses. Na intwe ekero bachire ntori gokuna services chiabo ayio naro amasikani tobwate. So goikera iga buna tore iga, aye tochiete buna nurses koreng'ana na amagani aito. Lakini manya ng'a gento nkio totara esaranse na eserikari kobabori gose kobatebia. Buna bono imagine twenty third December nari twabaete e strike notice ebwate amagani aya mpaka mpaka bono iga serikari teratokwanire torangerie ng'a inchuo ingotokwane lakini abanto baito mbagenderete gokwa etokumeti.

County government health yabasinyire lakini ko ntwate e ko kogera egento ekiya nokoirana national government but there is a process and is a tedious process whereby is a political process sometimes ekero yabire political sigose abanto are professionals okonyora babwate chinguru chinge gosisana na abanya siasa so inche naye ngo plead to the president of republic of Kenya.

Ee, esitairi bakoirwa bache the same training but esitairi bakoba treated bakoba treated differently. Enasi ere Kisii, enasi ere Nyamira, I'm telling you, eh, treatment ere different. Buna secretary ateba, governors abange ebaraire, ebaganyete omwaka one omwaka onde, bataboke ase bare, chibesa chigendete koirana, and my mark you, chibesa echi koirana echi egoaffect the capitation ya county government ekero chigocha gotumwa naende the next financial year.

and compare to previous governments yaani is a big job buna secretary ateba eminister bono iga twatara togaeta iyabe marani iranda ktra chinduru induru eroro sana yaani induru ne nyanyomba eagachire buya but eroro sana ime kere igaba narwa chinse chia isiko acha

Moi Teaching and Referral Hospital, MTRH, Eldoret. Enyagitari eri bono iga, chibesa nchirororo chiri twa twakwanete Tormento, yabamentire bonsi. MTRH nonye nase etagete kogenda America tetageti because bare buya. Mogobe monkwana koigwa MTRH ebwate ase eng'encho yaki, amang'ana amang'ana abo ebanyaikeranitie ase corrective bargaining agreement, okoigwanana kori korikire inse ng'a. Emiaka eye iga chibesa tobamerete echikorania emiaka etato, epromotion tobaete ekorania emiaka etato, naende buna ekoera baisaransa baigwa naende bamenta. Nyagitari mpaka bono iga tiyanya gochia omogomo naende nere the best hospital Kenya engima. Bono ing'onye chicounty buna bono Kisii twabaire egento eke iga gesainiwe korwa igoro ba implement bakore igo, Nyasae motokorera mogomo Kisii one access. Mpaka emiaka etato ere, naende totebani ng'a bono egento eke gi expire naende tomente, egento gete tomente gochi moto, naende we will continue, Kisii will be the best county ase okoba services, na intwe tokogenderera gekora aseeee omokataba oria toigwanaine, ebinto mbio binde tokwanete igoro yogokorera abarwaire. Bono egento kende nabo etasainiri, egekaba omochando.

Kwanja konyara chimessage korwa ase ebenki ng'a torakana loan, interest iko na gokina. So iga ebinto ebio nabibwate omochando nabirobio bire. Egento kende gwaborire iswari, omochando public service board, the national government neruete resources. Hekalu human resource kera egento eboard nero etakiri goisaransa yamanya abakori omanyete eboard eria etenerete abakori emeremo ogoachiri mwajiri wetu nero ebwenerete komanya abanto babe promoted bamentwe besagete barikwe monto gete abekwe asegete iga na iga na iga bakinigwe ebirogo iga. yaito iga abosongo eine miujiza. Igo some time omogabana omanyete nabo moragende momoborie ababori ngaki eboard eyio mwanya gokwana nero gokogenda Nairobi gose public service commission bakogotoma tuywa ase county public service board bono eproblem ere ororo ng'a neri batatebiri ng'a nki bagokora gose bagotebiwa gaki ng'a bono strike eye bagakare koboria omogabana ngaki togokora ngaki togokora abatebie Ekiagera ebody ere independent. Omogabana ore ororo bono iga nagenda nabo akonyetiga mpaka terms chiaye chiaerire. Igo omochando ndatebe in public service board ebinto ebi bionsi togokora twabaire twabatebirie egento eke na eke na eke na eke naki twasabire.

Na ase twaroirwe buna agakora omogabana kagokwana kanya komocha gokwanera enchera abeire gakonyara gokori buya ase sector yobochenu but at the same time baria bagokora ase sector yobochenu gwenywa ko kwa ground they are here complaining arranging protests strikes left right and centre Of course onye ore omonto okorire egasi nonya korwa 2020 payslip tori gosoma and especially January onye mogoteba moiri besa chia December, abana nkwenda bare chisukuru, emotionally I can say from my conclusion, emotionally and physically well-being you are down. Nabo keraba motivate nonya nokogenda ase omobere. How do you deliver health services and perform so well mpaka governor na seek the health services but at the same time

Lakini rende ekero kore echinde getaas, ekero oige ri bono buna nursing services, ebinto buna immunisations, ngaitwa arenge ngaitore, that's what we are not tobwenerete go discuss specifications. Delivery services, ngaitwa arenge ngaitore. So, generally, services chigererete koirana inse. Number two, twabwenerete na intwe buna media totare, mototare esi you look at ekero buna tware gotara, motare morore amabera ase abanto baito. Abanto baite prime time egento keria kegogoteba ng'a okwana nyagitari, oganyere chinsa chiria okoganya, chinsa chiria okoganya chiabe chintambe. Nabo okogenda KTRH bono maambia saa tatu, oche orue saa kumi na moja. Abande mbare bakogenda KTRH maambia, ande mbakoirana basirere oo, bagosirera chilaini. Totagete kogenda mbu people basirire ase eng'encho. Baria bakogenda aria bikosi abanto bare abange, abanyene tari bare abake, on the process y'ogotomwa korwa one department gose nkorwa consultation gochia elab, in between goika elab abanto ebang'ani iga, goika te x-ray abanto ebang'ani iga, ande ake obogima bwasirira nonye otaraba admitted. So buna iga abana agokwana, agokwana blank statement, but ekero tokwerana to specifications of the indicators, indicators chiaito ase KCC county echire inse. Kisii was among the giant ase amang'ana immunization, was number one nationally ekero bamokia okobarengeo buna chi director national but bono buna togokwana eh tore inse mono. Ekiomoiso eh gavana obo riga agotera ogotera okomo ogokong'u sana buna oboibi bwarengeo bono bokurumi, Noaka kanya na arusetie Nyasae. abaiba agatacha epipe chibesa chiacha gekorekana. Chibesa echi chiaruete 47 around 40 million per quarter chikagenda mpaka 200 and around 40 million because naretete amaraika ao, amaraika ache akamosira ebinto chibesa nchiroo. Chibesa echi ekero chiarorekanire enki chigokora ketiere echi because ketiere echi nabo eri made the same, staffs eye bagenderete gokea lakini chibesa echirochio nchikorete gosoa chire because we are not a profit making hospital. Finally, ntagete konyora omogabane oito astic to the promises ya Thealth kia Workers because egento atotebetie intokio twarenge aria omobagani aria rogoro atotebetie buna nabo akore agocha gokora egasi mpaka amaraika aike ake chingobi. Chingobi echi nabo ndoche na ngodouti inde because am a Christian gasi teiyo ndoche gokoreka. I want to be fair to him that gasi teiyo egokoreka. Naende moinyore buna tiga A delegate and authority offices so that mo delivery for the remaining two years but otherwise case nabo erache ebe enkong'u.
Nainche John egento ngende ngomenta buna my chairman atebire, buna bono ekero twabwate omokutano rituko ria Monday. Abanyagitari mbagechiri sana. Abanyagitari aba baberire KTRH aria for even more than ten years. Narora omogabana erio achakenda KTRH agateba ng'a enyagitari eye abana bagakure rituko forty. Omanyete ekero okwana ng'a abana bagakure rituko forty, yaani nimbe ori omwanainchi otegererete, gaki naro obegete nonye na epigapigi ase egete otegererete. Yaani goteba abana bagakure forty. Eki negento getomaete gaki noisaransa nonya na nabo okariketi obe ekng'ei that's a lie. Abana omanyete naende ekero abana bagokwa imari ngotega emeeri ng'a condition ki enge omong'ina nabo agocha orosete aye omwa omong'ina gose onyore omwana otaikereneti amatuko aria aye gose omwana oyo otoka kabwate chi obwate chiabnormality. Ekiare chia ring'onya nyagitari nere egokora egasi engiya ase in terms of maternity keitiare chingotemeire gokora buya. Igo ekero agoteba ng'a abana bagoku forty it means ng'a baise goku forty rende in a month in a month igaratiga iga egento ekio natagete kogotebia ng'into keria ogokwana ekego demoralize abanyagitari kiagera nabo baria bari baroo gento nkeiyo giachenchiri ebagenderete gokea instead. Ekero oteba ng'a abana bago ku forty igo abana bago ku ne month it is one thousand two hundred kango Kenya engima nonya ne chi kwende eri ya USAID the organization UN kango yachire bosonga ebori ng'a ki how come ndete kogotebi omwana ekero akure oyomo KTRH aria omo maternity. Yaani igo onyorwe oo, manya omwana oria ngoisaransa more moisaranse mokore matern yaani audit, morike inse mpaka motome to DHIS ase chireport chikoirwa, omwana oria mpaka nomanyete ekwende etenenete health ekorokwa ng'aki, ekorokwa. Kwende ee mpaka chiabo usa nkonyora chiri report mpaka chiniva enyore report ng'a korwa Kenya ase abana bakwete total abake barenge gose 100 igo yo Kisii na repotiri so omanye ko report ng'a korwa Kisii in a month it is 1200 children bakwete yaani gochitiga abanto abanene abakwo omanyete it is not omwana. Eserekari eye ekoba serious komanya ng'a gwaye. Ekero omwana akure maternity nonye ekero omonto aagotengechwa ng'a ripoti ki tokorika ng'aki togokora. So igo ekero omogabana oito agokwana ng'a in a day forty children barenge gokwa, keri negekone gaki gento keria kegotoaka eriko. Naende egento kende, nonye na omong'ina ekero akure, okeiyi ng'ai mbarabwo babo barenge gokwa akeeti, mbarabwo barenge gokwa. Egabana seven times thirty, that is roughly Nonya inko- two hundred and eighty Johani nonya nogote- Johani nonya nogoteba abana ng'a seven ng'aki bare KTRH, you know eki no- oku nobosike community. Abana seven ng'ai barwa bagoku maete ebinto mbire ororo sometime politician twa- twarora ebinto bagotebia abana inche, eki negento ekebe sana, gotebi omanyete abanto ng'a abana seven bakwa ororo. Manya omwana nabo kate are chare emipiyo ere ere rituko omwana ataku naende omwana oyio ogokwa omwana oyio nabwate emechando either ng'ina achorosete omwana oyo bamokorire egento gekorwa ng'a resuscitation bachiire gotema bachiire gotema komotema gose na pick osing'ire gose omwana oyo oiboruka are abnormality obwate omochando gete omwana oyo gakoirwa emipiyo eywo gachia goteemwa osinye gose etoke ng'a omwana oyo oiboru ataikeraneti. Gaki nabwo abwo, lakini goteba ng'a nonya seven yabana ng'a okeiri mbaka seven, ng'aki agokei bono nki ekakora? Gakea because abanyagitari mbari bari bare ororo naende bakeete, chimasini chiri chire ororo. Siku hizi abang'ina ba improviri at least abang'ina nkoenda bare clinic baegerigwe, rero abang'ina nabo omong'ina bagocha clinic buya buya igo. Nonya na abang'ina bare bamang'ana ya HIV nakeigwa, siku hizi abang'ina ebakonyora abana buya so we wonder. Abanto baria bakomoka abana 13 information onye kwana KTRH abanyagitari nase esimbaga echiri ne statement eyio egekogera ekero enasi egosoka korwa KTRH ekorerekana ng'a oyio agokora KTRH aria ase abana bagoku 40 per day eki nkeri gento kiya ekero ki namosorora ng'aki ase ebinto bionsi pi ekero agocha KTRH intwe tari onde ototoma torerekane ng'a gose ng'ete ogotetea monto gete

stricken ones, mokabutwa emeremo abange sana, na abande bataranyara koirana chigaasi, and at the same time of course mwacha monyare gokwanera omwananchi o kawaida momotebe ng'a naki ntobarengerereti lakini rende yaikeire esituation yabeire iga twarenge gwancha motoremererie ase eng'encho esababu eye na eye monyare naintwe konyara gotosiira ase omogiro oye iga that is some those are some of the messages ndagane monyare goetia and of course nindoche chirjumbe chibekire igaa na amaborio naro ororo ntochi konyara gosanga na konyara gosoma korende ase bono iga Origano robo tirobete rokonyara kwariganigwa na Diana Sagwe. Ekiombe kia Bateresa gose Kenya National Union of Nurses nigo bagosereria gochia kogoma gwansa chitariki ikomi na kiane omotienyi oyo. Ching'aki babete bakoragwa ase chingwana chiabo nomoriki omonene ase ekiombe eke Joseph Ngwasi, rituko riarare ime ye county ya Kisii nigo abateresa bacha komogira obo ase bakwemurunganera ogotekeranigwa amagani abo. Boigo amokongo oyo bagwetera chingaki bare ase emeremo ase bono bachikire gochi goita kore omogira oyo ase bachikire gokora omogira oyo goika barigererigwe bweikeranu. Already we are on strike and we are in it and we are not turning back unless the county government start to engage us and implement the issues that we have raised. Nigo barwa okoboria gochia ase eserikari ye county ya Kisii eyokoragwa na omogavana Paul Simbarati koigwa eberero bi'abanene mono kobakonya koirana emeremo buna enchera yamo yogokonya amagima y'abanto abange. I want to tell the Governor of Kisii County Government and the Public Service Board that when the, the nurses are on strike, it means it is the county government of Kisii who are on strike.

Because the count government work, uh, hospitals they are not working. Bono nigo bene kiribe na abateresa korwa ase ekaunti ya Kisii nigo baresuka ase omogiro ase bakwemurunga riika eria buna nigo batomete riko gochia ase eserikari y'ekaunti ya Kisii igoro y'ebirero biabo ebi goika bono bitaranyara korigererigwa ase bono barore okoboria gochia ase omogavana bw'ekaunti ya Kisii korigereria eng'ana eye bwaikeranu.

Alright, mbuya mono kegima omwancho omo rigereria ofisi TV ogenderete kobwatia omorogeri bwenyu ne mambi ya rero noroboti rwa Diana Sabwe tari Kisii County yoka Bungoma nkorera bare ne chi county chinde na barabwo mbirero bare ah, ase ensemo ya ah, ogokwanera igoro y'omogiro bwa Bateresa. Now, nchake ne ensemo ya Facebook. George Nyakundi agoteba iga.

November togasoa omogera onde, tokaigwana ne county government egakora egento ekemo naende egokora oti free. This time twabaeire amagani kianda, amagani ikomi, eturusia eye eyemo abeire kianda inche ndoche ase okorwa kware buna echairman, tiga ecounty government e implemente ebinto ebi bionsi, then tomanye go consider koirana egasi.

Ebinto ebiiii ndatebe Joan, ebinto ebi mbiri binto bire expensive moono, na ebinto mbirobio bitabwati buna bono eserekari eruete esara esakura yabeire implemented at a counties nonye na ii national, igatera implement nki kere egekong'u, eki na egento bono togoteba ning'a ntoimp kiara buna bono onye Bungoma ya implementiri Kakamega Kisumu. Inki kisie? Kiagera eki negento kerure korwa igoro. Chi promotion ne ride ne richiiko. Bono ebinto ebi egento togotebiga ba implement, omanyete omonto nateba ngaki ase ebinto ebi kianda mosabete, gaki tiga nteme mbikore nane naende toigwane ngaki omotienyi gete nche mbikore, abikore. Oroche ebinto ebi ntobe chibari motosoke para. So ebinto ebio ndatee ng'a neserekari ekodeal daria ebinto ekonya kobiira ng'ora omwanainchi ogoteseka. Timaeti aro ng'a mbache batebe ng'a mbarenge abakure, ekiagera onye abanto bakure abwo nabwo babaita, tari intwe twabaita abanyagitari. Igo ase ebinto ebio intwe tobegete ebinto ebi kianda nabire.

Korimi togochia ase loan, ime egasi yao, tari gento obwanete gokora, yaani chingaki chi'amagega tware gokora strike, these things were not featured, nchiaga koba featured as items chia ase strike, etware gosoa estrike gose ne ya shortage. Bono ebinto torakwane nebi naki batotebia bono buna CPA, tore willing to wait this timeline because CPA tokonyara goikaransa rero na rero ere, tokonegotiate. Totebe gose tore baanto baancha rende ngaki ing'ana nigo konegosiete. Ebinto buna okori designate members bachiire omonto ochire gokora nkorora chi theatre nursing, pediatric care, ebinto buna ebi mbibwati yaani financial constrain ere igoro mono. Ebi na ebinto tobwenerete kogamba na ne county government ya Kisii buna akore, ebi na ebinto bire ebike, otherwise egento inche ndoche keratware echallenge from the county government, ne CPA, negotiations which can be given time.

abanto aba butire nabo bagerire nase ase yabaire promotions because inche buna ndoche onye tari unions chikonya gosukuma, eserekari yaito ya Kisii nabo ekoa abanto ebinto lakini ase ebesi ere ng'ora, etaikerani bwango buna twaganetie. Ebinto ebi buna NCPA. Ne union egenderete gosukuma ebinto ebi redesignation ne union egenderete gosukuma amang'ana ase are lease nonya bono ngotema ngosukuma tore bamachi gotema goaka nonya bono baaka tangu tarehe kumi na mbili nigo bono ni yaani ngotema barake lakini totaete bairane omoshahara okwenerete goaka not nonya tarehe tano.

Ase engencho bono buna bono promotion banyorete as union officials and other union members baria bare dismissed mbanyorete promotion eye. But ntoigweti bobe naki naki totanyorete. Na abare isiko mbam- mbaigweti bobe buna naki batanyorete. Egento togosaba naki nabare bairane egasi, babwaterane. Tobwatane gokonya yaye county yaito ya Kisii.
Duke Ouka goteba ng'a this issue of governors crying foul of late disbursement of funds, let all employees be paid from national government to promote equality. Eyio ne suggestion yaye abeire gakonyara korwa but ase eng'encho ebiro biabeire bikonyara kominyoka kegima noche chitaeka isano ebere chiabutukire igoro ye chinsa isato chia bono mambia let us conclude enkwanagete ng'a emambia ya rero. Tochake naye bwana secretary. Ujumbe yao gochia ase omong'ina oria okorigereretie nka Gadi, labda otaete kogenda clinic ache kokonya oyio nomwana akoira, gose ebwateranetie nkoba onke agocha gose nomogotu ataete goeta ari nyagetari aigwete ebirukunyo, gose abanto mbarabwo babwaterane gose mbase kona echipara bataete ng'a mobe mokonyara kobaa immediate care. As much as we understand abwo bande mbakare ororo, there is a role you play on the same. Inki oranyare komotebia abe gakonyara ko understand ng'a naki mum gose tata ekobetereri this time motenene naintwe? egento ndatebie omotegereri, nkeri ng'a omogomo oyo tore tari intwe tore na eserekari ere omogomo, naende emotorora bobe egekogera omonto otasabeti ekero ekiya igo tokoegwa. Ntagete kobatebi ng'a eserekari eye onye mobwate nainwe chinguru tebia omogavana atebie abanto baye toisaranse toigwanane, toigwanane nonye bono iga abanyagitari mokobanyora mambia bare egasi. Na egento kende nkeri ng'a. Nurses, buna mobamanyete, nabanto bakoruu services ase chinyagitari chiaino chiaino buya, na binto ebi bionsi pi mokoigwa ng'a abana ngokobareka etiara echia arubaine, mobasa koboa gocha nyagitari, bana mbayio bagokwa igo, ekiagera oria nomo eri nenkwana ya banasiasa bagokwana kero kende barorekane ng'a chingaki echi nachichiabo, bagokora ebinto buya. Egento kende nkeri ng'a. ngaki ende yonsi togokora omogomo more tayari gocha nyagetari lakini rende koraigu ng'a no nomigire mono karaminyoke nyagetari ere private ang'e agwo rende mokore kwene. Na egento kende nkere nanye ngokwana Joan ekemo egovernment yaito ya fail ase okomekia omwanainchi goteseka sana buna bono amang'ana okonyora ng'a omonto agokwa. Chiene chaye bwe chiga moroche ebinto ebi biri goakana besa biya. Omonto age okokwama akonyora enyagitari ebwate ebill ya ten million, ng'a abanto moonie amaremo aye, abanto morigie chiange chibesa, motindeke, mara chibesa echi tindi mwatindekerania omonto origo chinse. Eserekari nene etakeri korigia ng'a omonto gakurete abwatiani value Tatakeiri gwakanigwa besa ende yonsi atagoisia atakeiri omobere oria osoke kore otaakaniri besa. Ekiagera okobetereria omonto goakana epiri ya ten million etakeiri momo omonto oyo ore moyo riori aakane chibesa echio. You see abanto baito babere subjected obotaka ase ogoakana chibill chire igoro. Igo abanto baminto naende namagani ande motakeire korikera gochia aba MP baino Bagende bateebe Parliament, Omobere ko omonto gakure tagoakanigwa besa ende yonsi, neba ne piri ere igoro. Aye nao naye ngobateebia, motorera bobe. Teebia omogabana ng'aki motagete services chingiya ase ogoikanereria amagani y'abanyagitari. Na baria more nka, chinasi chiria chire nka, nkobateebia ng'a bera nka mpaka mwateebirigwe rituko mokoirana egasi, ekiagera serikali teraba tayare kobakorera aya atakeire. Yes.
Na inche nere ribaga eri, eh, number one goakera abateresa na nurses bonsi ba Kisii County mbuya mono, ase support togenda tokonyora korwa ase more, naende mbuya mono, naende genderera kobwaterera abwo abwo, ase eng'encho buna twarigereiri, nonya ne community ne entire society nere bendi iga. Number two nare ngosorora omogabana oito Simba Arati, that still nobwate time. Kwana nabanto bao beboda, kwana ne Mother Ministry, Minister of Health, na kwana ne County Secretary. Ntomaete buna twanche ntwancha, mwanche mwancha, lazima twaumerane tokwanere amang'ana aya a affected nurses. Kwana abanto bao neboda. Etware omoyo bw'ogopromote welfare of civil servants abare nurses naende the others so that ekero togochia koumana gokwana tokwane ande toigwane ase ekeene naende ebinto ebio togokwana bikorekane erinde abanto baito bairane egasi erinde abarwaire baito bagenderere konyora services kawaida. Ekiomoiso ngenda goteba buna incase koigwana nkoiyo nurses baito mogenderere koba isiko. Ogosomu kw'eyio koragende against mamincha ye ekeene kiao. Abanto aba tora nabande bare isiko bagoturwa ase emiaka eye bono omwaka o gatano torigereretie, tari okobutu na ogokwa, okobutwa na okorengereria mono. Tokobasaba mogenderere gotu support erinde monyore ebinto biria motagete. Ekio omoiso pi nagotebie gavana, ntagete omwaka oyo Bonsi mbarati amalaika aria ike agwake chingobi. Onye gokora buya ase enkoro yao, oenchwe, onye gokora buya ase enkoro yao oenchwe, nurses baria bare dismissed na USG barabwo barairana egasi. Bare minimum, bairane egasi. Gokora buna aria obwangete, tomoirani egasi, buna chairman ya nurses. Lakini nurses baria bare isiko, babutire babeire isiko for five years. Abagasopote tibakwete chikura chiabo bagogete mambia egentuko, origereria ase enkoro yao o implement buna kwabatebete bairanie egasi bagenderere gokora egasi erinde naye intwe ntoche enge na namaraika nagwake chinguru. Mbuya mono, tiga Nyasae abasese. Nigo nabake gima ase okonyara gocha ase estudio e mambia ya rero, nagokire koba ginkonyara gosanga naino, naende intwe eke gose ogosaba gwaito na okogania gwaito nerinde amagena aino abe gakonyara gotegererwa.